Croeso i'r cwrs CBAC Level 3 Twristiaeth. Fy enw i yw Mr John Price a fi bydd yn gyfrifol am cyflwyno'r cwrs ym mlwyddyn 12 a 30. Y peth gyntaf hoffwn i ddweud yw does dim angen unrhyw wybodaeth blaenorol ynglyn â'r cwrs. Okay? Mae pawb yn newydd i'r cwrs uh, dechrau blwyddyn 12. Mae yna pedwar uned o waith, doi yn blwyddyn 12 a doi yn blwyddyn 20. Mae pob uned o waith yn gyfartal, sef gwerth 25 y cant o'r marc terfynol. Mlwyddyn 12 byddwch chi yn astudio un aroliad allanol ar ddiwedd y flwyddyn a hefyd un prosiect gwaith cwrs ar ddechrau'r flwyddyn. Byddwch yn sefyll aroliad allanol ym mis Mai ar ddiwedd blwyddyn duddeg. Mae'r uned yma o waith yn canolbwyntio ar y Daenau Unedig a byddwch chi'n astudio llefydd lleol o gwmpas Cymru a hefyd uh, Prydain Fawr yn ei chyfanrwydd. Ar gyfer uned 2, sef yr uned gwaith cwrs, byddwch chi'n goffod creu ffail effeithiau ar doi lleoliad, un gyrchnod byr, sef Paris, a un gyrchnod pell, sef rhywbeth fel Efrog Newydd. Yn ogystal â'r ffael effeithiau, bydd rhaid i chi creu cynllun marchnata, advertising campaign, ar gyfer un o'r lleoliadau chi wedi dewis. Mae blwyddyn tair o ddeg yn cymryd yr un fformat a blwyddyn diddeg, sef dechrau off gyda uh, uned gwaith cwrs ar dechrau flwyddyn, a wedyn symud ymlaen i'r roliad allanol ar y mis Mai diwedd blwyddyn 40. Yn yr uned yma, byddwch chi'n astudio sut mae technoleg wybodaeth uh, wedi datblygu dros uh, gyfnod o amser. Hefyd, byddwch chi'n uh, astudio sut mae gwledydd llai economaidd datblygiedig wedi defnyddio twristiaeth er mwyn codi safon byw pobl sy'n byw yn gwledydd ddyner. Byddwn nhw'n dechrau e, blwyddyn 40 gyda uned 4 a mae hwn yn edrych ar trefn y digwyddiad neu ni'n galw event management. Un o'r pethau bydd rhaid i chi'n gwneud yw creu taith lyfr, sef itinerary, sef cynllun o gwyliau i teulu sydd yn gweithio dan cyllideb penodol. Hefyd, gewch chi cyfle i trefnu digwyddiad, ymweliad addysgiadol ar gyfer criw y disgyblion eraill ac hefyd mynd ar y daith hefyd. Mae mwyafrif o bobl yn ddewis twristiaeth achos mae'n pwnc diddorol, mae'n pwnc cyffroes a mae mwyafrif o bobl yn mwynhau astudio'r topic. Mae nifer o fyfyrwyr yn defnyddio twristiaeth jyst er mwyn cael mynediad i brifysgol i astudio pynciau eraill, ond hefyd mae yna nifer o swyddi dda i gael yn y maes. Mae nifer helaeth o swyddi ar gael naill ai yn y sector private neu yn y sector cyhoeddus. Prif swyddi mae mwyaf o bobl yn ei mewn i yw naill ai gweithio mewn asiantaeth teithio, travel agents neu gweithio mewn fel rheolwr gwesti, hotel management neu gweithio fel uh, tour operators, uh, gweithredwr twristiaeth. I ychwanegu at hyn, y nifer fawr y swyddi nawr yn cael eu creu yn y sector trefnwyr digwyddiadau neu events management, a hefyd mae yna adran twristiaeth gan bron pob cyngor lleol uh, er mwyn marchnata atyniadau y sir.